Mae Andrew Davies o dan y Groes Aberteifi yn gyrru lori stoc ac yn cludo anifeiliaid ar draws Prydain i gyd. Faint mae'n gostio i lenwi tanc articulated lorry dyddiau yma? Di 400 punt ra? 4 i 500? Bachan ie, ie. Fynnodd e. Tair o'r un rewl yn ei bob dydd. O pa mor aml da chi'n gorfod llenwi'r tanc ta? Mae llenwi bob dydd yna. Bob dydd?
Wel, mae prisiau ŵyn yn dda ar hyn o bryd, ond pwy mewn gwirionedd sydd yn talu'r gost am gynnydd ym mhris y diesel? Wel, ar diwedd y dydd, mae'r cwbl yn mynd nôl i'r ddafad ar fuwch, ynde? A'r ffarmwr ar diwedd y dydd sy'n talu am y gwbl, ynde? Yn y gyllideb oedden nhw'n dweud bydd pris diesel yn codi eto yn yr haf, faint o brydau ydy hynny i chi? Wel, mae'n frith yn ystod lwyddoli ar diwedd, mae pen draw ar bopeth. A dim ond, chwed, pan mae'r mae fuwch yn mynd i stopo talu, mae'r cwbl yn diwedd, ynde? A, a, a, a mae gormod o dreth yn mynd ar y diesel yma, fe rhaid, fe rhaid stopo rhywle, ynde? Chi'n teimlo bod hyn yn broblem arbennig i gefn gwlad yn benodol te? Mae'n broblem pen ma'r wlad achos ni mor bell o bob man ni. Mae'r stoc i gyd yn gwybod mynd i'r dwyrain rhywle achos yna. Bydd rhaid mynd fyw neu farw, mae'n rhaid mynd rhyw ffordd i gyd. A wedyn maen nhw'n ffoi grynol ag wedyn i ni fita fe. So mae diesel a ben popeth a dreth yw hanner yna. Da ni gyd yn ymwybodol fod pris petrol a diesel ar gynnydd, ond oeddech chi'n gwybod bod bron 60 y cant o'r gost yn dreth sy'n mynd yn syth i goffrau'r Llywodraeth? A mae deg ar hugain y cant yn mynd i dalu am yr olew yn y lle cyntaf, a llai na phump y cant yn mynd i'r gwerthwr yn y pen draw. Mae'r gweddill, sef pump y cant arall, yn gostau am y gwaith o buro'r olew. Wel, mae cost tanwydd yn gost eitha allweddol i unrhyw fusnes yn gyfewn gwlad achos mae'ch nwyddau chi gyd yn cael ei symud, mae'ch gwasanaethau chi'n dibynnu ar, ar danwydd a mae'n mae rhywbeth mae bobl sydd mewn ardal fel pentre neu tre lle mae yna wasanaeth bws a, a trefnidiaeth gyhoeddus ddim yn poeni ond i ni'n gyfewn gwlad mae'n gost sylweddol. Mae'n costi bwyty 75 i llenwi'r tanc. Mae ni'n cael mwy o prisiau am yr oen, ond mae eisiau mwy achos mae'r diesel yn mynd lan. So, mae bwyty uh, 40 yn gallu mynd ar y hostbox, so mae mynd ar profit off bob pen wedyn. Wel, Neville, allai ofyn i chi fel un o'r hauliers fan hyn yng Nghrymych, wel, faint mae'n gostio i lenwi'r lori yma ar hyn o bryd? Wel, unrhyw beth nawr lan i 100 hanner os mae'n wag, ond uh, lawer mwy na beth yn arfer gosti. Yn adreth llan oddi am y gant. Wel, mae pris y rwy'n eitha da ar y funud. Ar, ar da stor, ond um, mae popeth arall yn ymlaen, mae'r manywar a popeth arall wedi ymlaen. So sy'n lot o wyneth, uh, bys ni ar ôl yn lot o wyneth.